Ti nyari niriba ni ni respondiri to lala bini maa shem ka shee hali gba ka so ti ya ni Dagbaŋ baŋa di bi mali yeltɔɣa bihi pam no no no no like sometimes if you are not proud of yourself di che ka so feel proud ka yina ni o ti niŋ binshɛɣu ka a nyɛli problem. Wula ki tum ni tum beri ka zia n bori nyin kpe heaven kaman how? Wula ki nyɛ vinyɛɣu daan ka yei tum n la 247? Lala n nyɛli kamaa ti ni pun niŋdi li shem Yuŋ paaya ka buɣi ni o ŋɔ kum yirigi tiŋ naa ka o bɔhi ni bɔ n-lu ni paɣa kpɛm n-faai siɣi. Bɛ kaali m-bala naa buɣi ni o ŋun lahi kum la. Tiŋ naa bi chɛ ka bɔhi, Ɛɛ tiŋ naa ti yɛn pahi la suɣilo ka ya naa di chɛ ka a suhu zɔɣiri ya? Danaa paɣa n-dɔɣi bidibiga ka buɣi ni o ŋɔ maa kum maa. Program ŋɔ yuli m-bala kamani how n-nya li, a mi ni tooi boli ti a buɣi ni o ŋɔ program. Ɛɛ kpe ŋ-ŋɔ yɛlli din kana di yɛlimaŋli ti mi li shɛm kamani how program zuɣu ka ti yɛn zaŋ li ti a. Di viɛlimi bee di biɛmi kpɛŋŋo ti ni mili shɛm ti yɛlimaŋli tatariga, ka ti yɛn yɛli li zaŋ ti a. Ka ti yɛn zaŋ kpɛ ka zaŋ paɣaba ti ti Kpiɔŋlan Naawuni ni o ni lahi niŋ ti yiko, ka ti kaani ti ti zani kpɛŋŋo n-zaŋ ɛpisod ti a, nyin ŋun nyɛ ti viiɔɔ ŋɔ yaa n-nyɛ highlight. Kaman how.
Wula ka nyɛ vinyɛɣu daan ka yee tum la 247?

Welcome to Vodafone Ghana. For English, press one. Sa kan ka sa mia two, ke gan re mo, mia mo three. Do Hausa, dan na fudu.
Nyɛ ko me nu, ko lo kɛ bi ni yɔ shika ne shɛhi, kɛ je o tɔɔ ni o ha ali na gba kuɛ, nyɛ e nyɔ nɔ. Kaman how wula ka nyɛ vinya a daan ka yei tum la two four seven. Ok welcome back pumpɔŋɔ ti yɛn saɣisila naba n kpe waani episode ŋɔ maa yɛn niŋla short ti bi yɛn niŋ tab yɛtɔɣa waɣila eh maybe binshɛɣu din ŋmɛ maa a yi bi nyɛ di understanding it's about telecommunication companies maa yɛtɔɣa. Eh, a bɔri bee a je? Eh, ni yɛri tiri a ka a wumdi li bahi shɛli ŋɔ maa, dini n-nyɛ Dagbanli. N mi ni bi lahi yɛli li mi ka yɛn yɛli ti a kaman mabiisi ti ni yɛri li shɛm, eh, ti ni ŋmani pirisi, eh, ti gba zaa bela Northern Region la. A mi a baŋya bee? Eh, ka naan che ti Guan, eh, relative bani n-nyɛ Gonjais, ti zaa bela Northern Region.

a service ka call n bɔri ni neesim bee na iron ti complain bee bimbo bimbo so tiŋ niŋ maa nyɛli like whether a bɔri bee a je eh five northern regions ŋɔ zaa ka lahi tuu telecommunication networks ŋɔ maa kamaa ka bi ka bi kuli bi yuli nyɛ ti languages maa zaa ka di kuli ʒiya a yi be five northern regions ŋɔ din shɛli zaa ka a bukaata gbaai lala communication networks ŋɔ maa shɛli ka a call ba Yi saɣira ka a baŋla a yɛn niŋ shɛm n-yɛli gbeŋgbɛhili bee n-yɛli silimiinsili bee ka a yɛli kambɔŋsili bee Ɛwɛ bee Gaa. Di mi zaa ka ti balli m-bala. Eh, di issue kana Facebook and Instagram and other social media platform eh ti nyari niriba ni ni ni ni respondiri ti tu tu lala bini maa shɛm ka shɛhi gba ka so ti ya ni Dagbaŋ baŋa di bi mali yɛtɔɣa bihi pam no no no no like Sometimes if you are not proud of yourself di che ka so feel proud ka yina ni o ti niŋ binshɛɣu ka a nyɛli problem. Yes, nyin ni m mi foon yɛtɔɣa maa n-che ka a mali problem maa. Di tu ni Dagbaŋ ku ʒiya ka Zabaɣa ku ʒiya n-ti kpuɣi foon n-kɔɣili telecommunication maa yaa eh like Karipik ka o gba language maa, dialect maa ka di beni. For Gonja, press n-ŋɔ. For Dagbani, press n-ŋɔ. For Guruni, press n-ŋɔ. For Ŋmanpurili, press n-ŋɔ. Yes a bɔra nyin bɔhi ma di bi nyɛma a bɔhigu nyɛm ni ka ban karinli maa bi yɛn zaŋ Ghana zaa bala niŋ din ni a'a ma bini zaŋ shɛba bala niŋ maa ka bani n dɔɣi ti ka ti zaa bɛ Ghana maa am not trying to be tribalistic here like n bɔhim ni a nyɛ understanding shɛli a bɔra din bɛ ka wula a ku nyɛ balli balli balli di malila main dominated

Aibos tim account lahabali mini maŋmaŋ tuma nɛma, paami suɣilo, deemi four. Aibos ni a tum a maŋmaŋ tuma ni deemi five. Ailabra ni a wum menu ŋɔ yaha, deemi zero.
Aibos a ni tum shɛm ni a ni di daabiligim shɛm dahin shɛli lahabali ni deemi one.

So ti bi kabina n ti tiri criticize ti ya ti episode maa yɛn niŋ la short eh ti ya ŋmɛri kuŋ tiri authorities especially n dan ya n na eh n yab naa yiri n yab bin bila gbaŋ lana the two is kana together and to the overlord of eh Gonja land n yab yogbuŋ wura the two like These are the things like maybe bɛ dii bi kpɛri ya bɛ yuli like bɛ ni tooi bi yuli paali m bi shooyiri ba m bi niŋla binshɛɣu bee yi ban nyɛ paati kpamba bee yi ban mali gomnanti ya it's time ka yi che ka eh, ti lan kooli customer care maa ka ti gba language beni ti ku tooi force yari gbengbehili ti mi wumda because bɛ bɛ classify mi zaŋ gbengbehili lee northern language and it's not even a Ghanaian language it's not a Ghanaian language di mini English nim m be one line chana. An yɛn yɛli tɔɣa shɛli maa bɛ so eh, authorities ti ti maybe niriba pam bi mi ni that's what is going on eh, hali shɛba mi di nangbani kpeeni yeah ti nyɛ shɛba ka bɛ naai call bin mala the reason is that niriba n tiri ba pressure hali ka ti mali di shɛŋa recordings yeah o yɛn call mi yaa ka ʒiya o bi wumdi bɛ shɛm o bɔrila ŋun wumdi Dagbanli And that is the case Ahmad Dagban oi aba ti daha ka Elfi Square n beni ka Northern Tribe ka Dagbana zab a guringa eh Ŋmanpiri na niŋ ka o ka office maa ni bee wahala di ku tooi niŋ so di yi niŋ mi a customer care maa ŋɔ a bi train o mi every question ka a buhi o about service maa o yɛn mi mi beh bini yi niŋdi shɛm maa nyami yi ti ba pressure hali a Bɛ mi bi fixiri di. So a yi kooli ka ti zaya ni Dagbanli ka a yɛn na gbubi a ka bɛ gili office maa n-nyɛ ŋun wumdi Dagbanli. He's not trained purposely for that. So ŋun dini ŋɔ nyami a ni yɛn yɛlila a Dagbanli ŋɔ ka o yɛli ti o ka o mi gba yɛli a bukaata maa ni yɛn mali shɛm ka o yɛli ti a. So di tooi zooya ka at the end of conversation maa ka a bi nyɛ perfect instruction shɛli a ni di bɔra. So it's up to you. Eh, kaman how program zuɣu m-bɔŋɔ eh. Tin yɛlli Facebook eh, comments mini binyɛra we are ready to read eh ma ti yɛliya yi di ni nyɛ shɛm tin mi li shɛm kaman how mi bi dii bi chaŋ ti a eh pɔhim zuɣu din yɛla bi to a gba n ku set camera ka niŋ action a yi record so bi deeri di liɣiri eh a mi yi ku nya ka a yɛn zaya shɛli polo yɛra a ti yɛrila din muɣisi ti ti Dagbaŋ zuɣu ti Zabaɣa zuɣu ti Nanuu zuɣu ti Ŋmanpirigu zuɣu ka ti zabira eh ti bi turi so it's time it's high time ka customer care maa Ka Northern Languages be din ni. Yusuf Abu Turzon n produce episode ŋɔ maa ka a nyari maa yaa Ghana binshiɛɣu hehehehe Dallas be eh Dallas n za camera nyaanga ka di paara na ŋɔ maa ti zani kpe ka chɛbisi Peace out. Wulagi tum ni tum be di ka zia n bori n nini kpe heaven. Kaman how? Wulagi nyɛ vinyɛɣu daan ka yee tum n la 247.